Lilme micoon isatti fide silaa seedaliyaa geessanii hama guddaa geessanii ni qabamtanii. Endii sana. Eenyu kaddaree lilmeen tun lilmee alaa dhufte lilmee qaaliiti lilmee yaman keessaa hin jirre maal balleessee gocha nama jeesuun namarratti gaggeesse moo bikaanummaa lilmee akkanaa diru. Maraataa fi lilmee hirribaa malee lilmee Micoon akkasii jirti jiran. micoo Tolli harka jedhama. majalaatiin maalla guddaa kannee fi mana wallaanu jirti malee guyya kaleefara dhuftee gaafa dhufu jirti malee sila haakama biraa Oromoo geessuu hin danda'u.

Anani so. Ni ayayya him. Him hayya. Ah, iya tiya na. Ini. Iya tiya. Iya tiya dari. Ah. Ana berbeda. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa jirra jirtuu isin jechaa hashama harka fuunee arras deebinee jirra arragaa waan gammachuurra deebinee warra abrahaam kanaa

Akkuma gartan kana kalee fi dheengadda ta biraa keeseera. Arra garuu fayyaa isaa harkaa jirra alhamdulillah nama hunda tanaa gammachaa jira. Takka naatii kheyrii malee hamtuu rabbiin duraa haa qabu. Kheyrii malee hamtuun rahaa rabbi haa qabu kunoo Abiraahim kanumaa gartan kana kaa dheengadda si baza bazaa haasoo miti arraan taniif beekeetu nama hundaa beekee haasoo jira.

Kallattiin irra dawwaltanii Jarman irraa, Austraaliyaa irraa, Kaanaadaa irraa biyya hundaa dawwaltanii iimoonis waatsaappiinis dawwaltanii iftuu baga rabbi si gammachiisee abbaa mana keetii baga bee bahee ol baatee fiidiyoo hin marree hedduu dhukkubaa jiraayii akkami jira fiidiyoo juwaadee fi furmaatee fi fiidiyoo isaa irratti gadhiifame irratti haalli isaa xiqqisho dadhabbii fakkaata akkami jira maali ol baatee maaf hin dubbanne mana yaalaa hunda geessee maaf fiidiyoo hin marini warreen naan jechaa jirtan hedduu takka galatooma maal akka obboleettiittis na yaaddaniiti akka haadhaattis na yaaddanii akka oromummaattis na yaaddanii hedduu takka galatoomaa dhatan jaggalata keessan himeen fixoon silaan qaamaan isin bira dhufee hoggu sadi afur isin dhungadhee walitti keessan. Aadde asumarraa nu gaddu asumarraa nu gaddu ni taate har'a. Hordoftoota himmatiin. Bakka jibaati daawwattoota kiyya silaan akkanatti gartee mallaa isaanii tanaa fi tanaa fi kanarra akkasii buusee Bar dhuguma keessaan jaalannaanu.

Kara hundaan dhuftanii baga gammaddee laakiin mana yaalaa geessii yoo sirraa miidhamee jiraate na isa jirtan isiniin jaadhaa isiniin kabajaa mwah! ayyee dhungoon tokko Akkan hidheeti hidheeti.
Harkuun teessa godhu. Dhaquu yaa hordoftoota gaa dhaquu isiidhaa koommantii irra agarsiisaa. Koommantii irratti nuu dhuftee jirtii sirraa taqabballee jaatiti koommantii irra nurra agarsiisaa maaliif lubbuu irraa jirti onnee irraa jiru jirti koommantii irra agarsiisuu qabdan. maaliif jaalaan isaan jaal arra silaa oromoon jirutu hin jiraanne anilleen hin jiru dhugaa isin dubbachuudhaaf isinitti daawwattootaa fi Kabajota kiyya alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin hoggaa kuma takka rabbiif yoon galata galche natti hin xiqqaatu Eh, ittiin naaf guddata malee waan rabbiin fide hunda alhamdulillah ni fudhatanii kun hoggaa Ibraahim akkuma agartanitti Ibraahim xiqqishoo dhukkuba kaleef dheengadda kana kana sababa namni ol deemuudhaan anis na dhukkubuudhaan sooyitti tana hunda dhabee guyyaa inni gale san akka malee basta boonyee maal jennee hagisa jirtan halkan kana guutus qaatiraa haasoo kana baatame qoyna garreessuma akkasiiti kana bulle sanumaa sagalee nu Ati waan san sagalee si hoosisifne ta sagalee si hoosisifte hordoftoota naa naa bilaasiin si ni haidhamu isa isa hidha. ayyoo akka ilma namaatiin dalagajee ammallee dhagaa isiniif hin hima dhufuun marii qabdu na jooytu jettee makmaasa oromoo jecha oromoo hundi makmaasa qabaa formaatee fi birraan baan Ammaan anu markanaa'u godhee miinni rabbi Ibraahim naa deebisee manatti rabbi jecha isaa godin dhisa. Gad hin dhiisnu. Gadhiisee deebi'u ni Gad hin jira. dhiisnu.
Rabbi jecha gadhee hojii Ee rabbi jecha gadhiisna.
Maaliif? Isa ganaan waa meeqa Waan qabannaa jechuudha. rabbiin ganaa naaf Iccitii kaayuu hin haa beeku. Waa meeqa Iccitii iccitii? himsisa, iccitii himsisa. Waa meeqa? Laakiin hamturatti hin hojjedhu.

Maali? Kan hidhamee abba- hidhaa jiru abbaa mana kiyyaati. Laakiin komantii san hunda viidiyoo takkaan viidiyoo eegee Ibraahim qabame bareedutti komantuma isin naa barreessan jiratti dhuunfaa viidiyoo takkaan qabadhee isinii deebi'e waa'ee komantii kasanirraa waan ilmi namaa namaan hin jenne hunda naan jettanii arra abbaan mana keetti sirraa qabame waan ilmi nama- ilmi namaan hojjenne hojjedhu kanani jaalatte faaxe eh, faami Farhaan iftuma tana keessa waa jiranii jettanii waa hedduu haasoytan. Waan feetan haasawaa nama jibbaati yaa qabu san haasawa jirjirtanii waan waan hin jiinaa ka booda as deebitanii nama kana faarsuu teessan. Tamaam maaliif an ilma Oromoo harkatti laachuun ir- Oromoo guutuu teenya irbuu qabna. Ilmaa Oromootti harka laachuufi miti. Gocha hamaa hojjete jechuuf harkatti laanna malee

Gurbaa gadhiisutu silaa dirqama. Gurbaa- Ani ammoo uummanni ijoolleen na harka laaffattee firiirii nana wajji nyaadhee wajji dhugee akka nama tokkotti deemu jiru. Ajjeechaaf na barbaadu jiru. Hayyee akkasii miti. Hay, Kootu ogguun gaafa akkana goota baantoo nyaata. kaayyadhee gammadee isin kana bira dhufu. If jajjabeessuu bar hamilee sirraa fudhachuuf hin sidhi yaadaani. Hayyee.